hi guys saka nhasi ne ndichikupai like uh, uh, video yekuti ndichakuratidzai kuti ndoswera ndichiitei zuva rese ndiri kuchikoro ya um, saka ndokwandiri kutoenda izvezvi izvezvi ndirotanga nekuenda kubus stop dziri kuma 77 ya yeah. guys izvezvi ndapa bus stop ndangomira kuti bus racho riuya rinouya like in 5 minutes uh, saka ya saka ndowanzokubuda kubva kumaseven

ndichange ndichisara futi kuchikoro bcause pane assignment yandisingakwanisisire kuitira kumba yaufanira kuitira kuchikoro plus nekuverenga cause next week ten tine maexams saka ndozvanoichiita saka mukuona ndikutarisa tarisa kuroad because wakangowarairwa bhazi racho rinongo kupfuura then wotosara but at least pane mumwe akamirirawo bhazi anenge achi anenge achitarisawo kuti rakuere ya ndozvacho zvekunoko siya nekuzimbabwe makomba aingouya chero time chero haa kunoku manje toedza kuti anouya netime yawo kana kuti haatouye dzimwe nguva saka eishi anenge ari mawani Okay guys, ndasvika kutown ndoune chikoro kwedu eh, ndokune chikoro chedu saka izvezvi ndokwandangoenda i think zvatora about 20 minutes kuti ndisvike then ndozofamba dzimwe 8 minutes kuti ndisvike pachikoro chaipo like ndingokuratidzei kuti ndave kupi izvezvi ndichikuratidzei kuti maaccommodation echikoro chedu icho ya yeah. mea ndikuratidza

guys ndasvika manje kuchikoro hameno kana unyatsozuro ndiri kusweta ha ah, cause nzira yacho yandofamba nayo ini unenge uchingokwira masteps uchikwidza uchidzika saka unopesera vatosvika kuchikoro vatoneta tatobvisa heti alright guys saka right now ndamuclassroom and vanhu vachazotanga kuya kumahalf past 8 kana lesson yada kutanga ndangotsveke nditsvage pane light ungotya kuti munhu anongopinda ndichiti busy tiri busy kuita mavlogs saka ya ndakutanga manje then maybe kana ndapedza kuma 11 changwe ndichazokuupdate kuti zvinhu zvichifamba sei but izvi zvinenge ndimboita zvechikoro saka guys izvezvi ndapedza lesson yangu yekutanga ndadangoita lesson imwe yangu zvike saka ndiri kuita ka vlog because amuna vano computer lab machimandiri so izvezvi dzakumala like 1150 Mom, tomboita assessment yangu nomboverenga verenga because next week tine maexams then tobva tavhara saka guys dzakuma4 saka izvezvi ndada kudzokera manje kumba ya ndomapera reta zuva rangu handaonora handisanyasozijaira zvekuvloga pazere vanhu saka mamwe mapatsi handakunyasoaita vlogging saka ya yeah.

saka guys saka guys ndasvika pabus stop uh, vlo aras pari munhu anga akanditarisa vaive saka anyway yazvino kuita kunge ndiri kutaura paaudio kana kuti ndiri pa ndiri pauyu ndiri pafone kone munhu saka ndotoisa maearphones padhuze inonzi chichi speaker ichi padhuze nepamuromo because pari kuita noise matrucks anenge achipfuura chichi chichi saka yazuva rangu rada kutopera ndozoti handirayanya kuvloga zvakanyanya kuchikoro because dzimwe nguva ndachitombokangana ndotongoarairwa ndichita zvechii zvechikoro plus nandine vanhu futi paside vangu makawatarisa mamhanyisira atiri kuita maziso edu kutongoita kunge tsotsi ramazwiro bcause hameno hatisikwanisa kukontrola maziso angu ari kungomuvha muvha kwese kwese but regenbo trya bcause ah, nechitya kuti hapana angu nditarise here plus bhazi ne ndichida kuona kuti rakuuya here saka guys am finally back home ya ndakudzokera manje kumba um, ya ndopa inoperera vlog panapa ndatudza kuma like half past four izvezvi saka ndonguva dzandinowanzo kubva kuchikoro saka yes um, yanhasi vlog andayasopa madetails but maybe next year ndokwanisa kuita part two because uh, mamwe masemester yanenge ndichienda kunenge kwakazara vanhu saka zvechitonetsa wese nhasi maona kuti lab mamusina vanhu but kana iri semester inouya vanhu vese ka munenge makazara that's why ndafunga kuita ino semester yandakaenda ino inenge isina vanhu wakati chenorekesa andifanira totsvaga kwakati cause kuri kunaya ka haish handikuti anonzi kufemereka cause ndakabata zvinhu zvakawanda maambrella chichichi saka ya uh, kana muchida mangu mavhidhiyo akadai so maybe ndingatrye kuita imwe vhidhiyo yakadai so tichinyasopa madetails anyways guys please subscribe like share and comment kuti mavlog akadai sanokunakidza here muchionawo a different country vamwe wenyu maybe mune muri kune dzimwe nyika vamwe wenyu muri muzimbabwe vamwe wenyu muri muri nhingirikini muri odzimwe nyikawo saka just comment kana mavhidhiyo akadai sachikunakidza anyways thank you and see you next week bye hanzi kwasa kubhabhaisa kozi ndakabata zvinhu ende imwe imwe inonzi chii roko rune kamera so bye